Yɛda Nyankopɔn ase, ɛnnɛ nso yɛ da foforɔ a Awurade Nyankopɔn ayɛ sɛ Ne mma yɛn ani bɛgye na yɛbɛdi ahurusie wɔ mu. Me din de Pastor Williams Kumi Richardson. Meyɛ asɔre wɔ Top Ministries International, Asufufu, Miracle City. Anɔpa yi mepɛ sɛ yɛkyɛ Nyankopɔn asɛm. Na yɛakenkan asɛm no yɛbɛhwɛ afiri 2 Kings chapter 7 verse 1 to 2.

about the man, about the man of God, and said, Behold, if the Lord will make windows in heaven, might this thing be? And he said, Behold, thou shalt see it with thy eyes, but shalt not eat thereof. Hallelujah. Bible ma yɛte aseɛ sɛ ɛwɔ Samaria ɛna kɔm kɛseɛ esiiɛ paa ɔsi Syriafoɔ ɛbɛhyɛ wɔn so ɛnam saa nti ɛmaa kɔm kɛseɛ sii wɔ Samaria. Na kɔm a ɛsiiɛ no, Bible se ɛsiiɛ ara sɛ mpo afunumu ti ne mmuburo agyanan na na wɔtɔ na wɔadi. Nti Bible se wei mu na Onyame somaa n'akoa Elisha sɛ ɔmmɛka ne nkuranhyɛ nsɛm mfa nkyerɛ Samariafoɔ sɛ, Ɔkyena sesɛɛ na saa kɔm yi ne saa amaneɛ wei a ɛda wɔn so no, ɛtoɔ bɛtwa. Na Onyame asɛm kyerɛ yɛn sɛ, ɔsraani a ɔhene no ayi no a ɔhwɛ nnipa no so no ka kyerɛɛ odiyifoɔ Elisha sɛ, Mpo sɛ Onyankopɔn Ebia ɔsoro mfa nsee koraa ma aduane ɛba a, saa asɛm wei ntumi nyɛ adwuma. Na anɔpa yi deɛ mema yɛakasa afa ho no mato ne ti din sɛ have faith in God. Nya gyidie wɔ Awurade mu. Onua sɛ ɔwɔ gyidie wɔ Awurade mu a, Awurade asɛm bi a waka no ɛnam sɛ ɛyɛ nɔkware nti ɛbɛbam. Ɛmfa ho haw ne amanneɛ bi a wowɔ mu. ne ateetee bi a wokɔ mu sɛdeɛ ne kɛseɛ teɛ. Deɛ mpɛ sɛ wote aseɛ saa mmerɛ yi ne sɛ, Onyame a ɔbɔɔ ade nyinaa no wɔ tumi sɛ deɛ waka no ɔbɛtumi ayɛ. Nti sɛ me me ne wo yɛbɛnya gyidie wɔ Awurade mu na yɛde yɛn gyidie de yɛn ho ato Onyankopɔn asɛm so a, Onyame asɛm bi a waka afa me me ne wo ho no bɛbam. Ɛfiri sɛ na ɔsraani no a ɔda nnipa no ano hwɛ sɛdeɛ ɛkɔm kɛseɛ wei asi na ahokyerɛ aba na nipa nhu deɛ ɔnyɛ na mpo bible se wafiri aseɛ awi nipa nam bible ma yɛte aseɛ sɛ saa kɔm no asi yɛ ara sɛ mmaa mmienu a wɔyɛ abaatanfoɔ a na wɔkura nkoraa mmienu ba ɛbɔ wɔadwempɔ sɛ Obi ɔmo nko a ɔmo ba baako nnɛ ɛnwe na adeɛ kye a ɔmo aku baako awe na kyerɛ sɛ kɔm no ɛyɛ kɔm kɛseɛ ɛyɛ ahokyerɛ sɛ obi bia ɔyɛ baatan anaa kɔm asi sɛ yɛ we nipa nam deɛ na kyerɛ sɛ ɛnyɛ kɔm ketewa ɛnti sɛ wo odiyifoɔ Elisha ba bɛka kyerɛ yɛn sɛ saa kɔm wei a yɛwɔ mu yi ɔkyena anɔpa na kɔm atwa deɛ a, na kyerɛ sɛ ɔde ba nnipa adwene ne nnipa nteaseɛ mu a, na deɛ leader no kaeɛ na ɔwɔ ka. But onua deɛ mpɛ sɛ ɔte aseɛ ne sɛ, ɛnyɛ sɛdeɛ wodwen saa na nnipa, eh, Nyame dwen. Ɛnyɛ sɛdeɛ wodwen ne deɛ wosusu saa na Nyame susu. Nyame wɔ tumi sɛ deɛ waka nyinaa ɔbɛtumi ayɛ, enti na ɔyɛɛ dɛn? Ɔkaeɛ. Nti onua yɛmfa yɛn ho nto Nyame asɛm so. Yɛnya gyidie ne awerehyɛmu wɔ Nyame asɛm mu sɛ bɔhyɛ bi a ɔde ahyɛ me me ne wo no, Ɔyɛ nokwafoɔ sɛ ɔbɛtumi ayɛ. Deɛ ɛhia ara ne sɛ me me no yɛde yɛn ho bɛto asɛm no so because woanhwɛ yie a wobɛfa wo haw ne amanneɛ bi a wowɔ mu. Nti anɔpa yi a wotie Nyankopɔn asɛm yi, deɛ wobɛka ne sɛ, haw ne amanneɛ wei mekɔɔ mu mfeɛ du ni, mfeɛ aduonu ni, na wobɛka kyerɛ me sɛ ɛnnɛ toɔ bɛtumi atwa a, deɛn na ɛkyerɛ sɛ ɛbɛba mu? Onyame, deɛ Onyame aka no ɔbɛtumi ayɛ nti na ɔkaeɛ. Deɛ ɛhia ara ne wo gyedie. Mɛndwen kwan a ɛbɛfa so a ɛbɛba ho. Onyame hyɛɛ wɔn bɔ sɛ ɔkyena sesɛɛ na saa amanneɛ no kɔm a wɔrefam no na ɛtow atwa. Na wɔangye anni. Na ɔnni gyidie. Ɔnni gyidie nti no, deɛ Onyame kaeɛ no baa mu, but Nyame asɛm se ɔno wanyɛ dɛn? Wanni bi. Bɛ ɛbɛyɛ me anigye sɛ wobɛnya gyidie wɔ Awurade asɛm mu. Ɛbɛyɛ me anigye sɛ wode wo ho bɛto Awurade Nyankopɔn asɛm so. Onyame yɛ tumfoɔ. Onyame yɛ nɔkwafoɔ. Ɔna ɔbɔɔ asase, ɔna ɔbɔɔ wiase nyinara, nti deɛ waka no ɔbɛtumi ayɛ. Ebia wobɛka sɛ yareɛ wei a Mimi kɔm no ɛyɛ yare kɛseɛ, dɔkta se ɛnyɛ yie, onua ei, dɔkta se nyɛ Nyame, Nyame na ɛbɔɔ wo, sɛ anɔpa yi sɛ woyɛ w'akonnwa anaa w'akonnwa ɛhaw bi ba mu a, hwan na wode kɔma no? kapenta na wode kɔma no efisɛ wowɔ gyidie sɛ wode eh, wɔkɔ nya na asɛn no kɔma kapenta a kapenta no bɛtumi ayɛ onua nyame na de fam nɛteɛ anwene wo na ɔde no nkwa agu mu nti sɛ onipadua no baabi atɔ kyima na onyame ka sɛ ɔbɛyɛ a ɔbɛtumi ayɛ sɛ woanya gyidie wɔ kapenta no mu sɛ akɔnya no asɛn no ɔbɛtumi akora no a Nya saa gyidie ne saa ahotɔsoɔ ara sɛ Onyame a ɔbɔɔ wo no, nipadua no ho akwaa bi a asɛe no, Onyame bɛtumi ayɛ no yie ama wo. Onyame yɛ nɔkwafoɔ. Onyame yɛ tumfoɔ. Ɔtumi ade nyinaa yɛ. Deɛ Waka no, Ɔbɛyɛ. Nya gyidie wɔ mu. Fa ho to Nyame asɛm no so. Onyame nam Elisha so de kɔka kyerɛɛ Samariafoɔ. Bɛbinom angye anni. Deɛ wangye anni no, Onyame asɛm se, N'ani hui, but deɛ Onyame kaeɛ no, wannya so mfasoɔ no bi. Onua gye di na fa ahoto so sɛ Onyame obetumi ayɛ. Onyame yɛ otumfoɔ why? Ɔno na ɛbɔɔ wo, ɔno na ɛbɔɔ wo nti ɔse ɔnim adwen korɔ a ɔdwen fa yɛn ho ɛnyɛ bɔne adwen, ɔdwen yɛn ho sɛ ɔde me me no bɛwie awieɛ papa. Onua Nyame wɔ awieɛ papa ma wo, Nyame wɔ botaeɛ ma wo, yareɛ wei a wo yare no onua ɛnku wo why? Yareɛ no, Awurade bɛtumi asa wo yareɛ. Sɛ wode wo ho bɛto Awurade so na woagye Awurade adi a, yarewa biara a wowɔ mu no, Awurade bɛtumi asa wo yareɛ. Sɛ ɛyɛ cancer, sɛ ɛyɛ diabetes, sɛ ɛyɛ hypertension, deɛ ɛwɔ din biara a yɛfrɛ no yareɛ no, Awurade wɔ ano aduro. Fa wo ho to Awurade so na gye Awurade di sɛ Awurade bɛtumi asa wo yareɛ. Sɛ ɛyɛ awareɛ, onua ei, Onyame na ɛma kunu, Onyame na ɛma yere. Ɛmfa ho mfeɛ a woadi, sɛ woyɛ barima, sɛ woyɛ ɔbaa, Onyame se wobɛware a, wobɛware. Fa wo ho to Nyame Asɛm no so. Gye Asɛm no di. Ebia ka bi na ɛda wo so. Onua, ɛmfa ho sɛ nea ɛka no ne kɛseɛ teɛ, nya gyidie wɔ Awurade mu. Awurade nim kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛtua wo ho aka no. Sɛdeɛ Awurade yɛɛ nsɛnkyerɛnne nam nkwatafoɔ nnan no so de nkanyan ne ahotɔsoɔ bi baa Samaria no, Saa na Onyame nam ne tumi ne ne ngosra nso so ama ka biara a ɛda wo so no ɛreba abɛtutu. Sɔ wo gyedie a ka no ntutu mma wɔ Yesu din mu. Onyame yɛ nɔkwafoɔ. Ateetee ne amaneɛ biara a wonam mu, esu ne abɔbɔdie biara a wonam mu no, Onua yi, Nyame wɔ ha nnɛ sɛ ɔbɛgye wo afiri mu. Nyame wɔ ha nnɛ sɛ ɔbɛma wo asomdwoeɛ. Nyame wɔ ha nnɛ sɛ ɔbɛma wo fahodie. Nyame wɔ ha nnɛ sɛ ɔtamfo nhyehyɛeɛ biara a wahyehyɛ afa wo ho sɛ ɛyɛ animguaseɛ no, Obeyi wo afiri mu. Sɛ wowɔ gyidie nko ara deɛ a, Onyame bɛyi wo afiri mu. Sɛ ɛyɛ bonyini a, Onyame, Onyame mma ɔwo nta. Ne din ne ɔwo nta Nyankopɔn. Sɛ wobɛgye Nyame adi a, ɛmfa ho deɛ dɔkta reka kyerɛ wo, ɛmfa ho deɛ nurses reka, ɛmfa ho deɛ w'abusuafoɔ reka, deɛ mpɛ sɛ wote aseɛ ne sɛ, Onyame ɔbɛma wawo wate. Ɛmfa ho mfeɛ a woadi a wonyinsɛnyɛ, Onyame, sɛ wobɛgye no adi nnɛ a, ɔkyena sesɛɛ. Ɔkyena se sɛ na wo sɛnkyerɛnne ada adi, na anwonwadwuma no ada adi, na animuonyam bɛda adi wɔ wo abrabɔ so. Ebia woawie sukuu, woayɛ ayɛ a wonni adwuma yɛ. Onyame a ɔma nnipa anim adom no, saa adom no reba wo so. Ɛfiri ɔkyena kɔ, wobɛte asɛm papa bi afa w'adwuma ho, na ɛna ɛde wo yiedie bɛba, ɛna ɛde wo nkonimdie bɛba, ɛna ɛde w'asomdwoeɛ bɛba, na ɛbɛma wo anigye daa. Deɛ ɛhia ne sɛ me me ne wo, yɛngye Awurade ne N'asɛm a Waka nni. Ɔyɛ nɔkwafoɔ. Bible ma yɛte aseɛ sɛ, na mmerɛ a maame no a ɔne baatan baako yɛ adwene ku wɔn ba no, maame no amfa ne deɛ no amma no no, ɛna ɔyɛɛ sɛ ɔkɔ akɔbɔ nana amaneɛ. Ɔsu, ɔtetee, ɔkɔ a na ɔhyia nana, ɔhu nana deɛ ɔnim sɛ ne haw no to atwa. Nti Nyame asɛm se na ɔbɔ, ɔka kyerɛ nana sɛ, nana nya nkwa daa, nana nnɛ mahu wo deɛ mawie, nana ei, Asɛm a ato me ni. Na Bible se, Na deɛ ɔhene no ka kyerɛɛ no ne sɛ, So Onyame ammoa wo a, me mene hwan? Onua, mmerɛ a yɛwɔ mu yi, sɛ Onyame ammoa wo a, ɔboafoɔ biara nni hɔ. Mmerɛ a yɛwɔ mu yi, sɛ Onyame anka amma wo a, ɔkamafoɔ biara nni hɔ. Mmerɛ a yɛwɔ mu yi, sɛ Onyame anni amma wo a, ɔdimafoɔ biara nni hɔ. Maame no, na ɔde ne ho ato nana no so anaa ɔhene no so sɛ ɔhene no bɛtumi aka n'asɛm ama no, ɔhene no bɛtumi adi ama no. Na saa na ɔhene no nso hia mmoa. Onua ei, wo boafoɔ ne Awurade. Wo Dimafoɔ ne Awurade, wo Kanmafoɔ ne Awurade. Nya awerehyɛmu ne gyidie wɔ No mu, ɛfiri sɛ Waka ne deɛ Ɔbɛyɛ. Onyame Asɛm kyerɛ yɛn wɔ Asomafoɔ, Acts chapter 27, verse 23 to 25. Bible nso Paul ɛna na ɔdi n'asɛm, na na ɔde ne kɔ kuro foforɔ so akɔ akɔdi n'asɛm. Na mmerɛ a ɔnam nsuo no so ɛrekɔ no, asorɔkye kɛse bi bɔeɛ, mframa bɔeɛ sɛ Bible se, na boat no pɛ sɛ ɛda no butu, nsu yɛ wuram, wɔn a wɔtem no afa kwan nyinaa so sɛ wɔbɛsi mframa no kwan, nanso anyɛ yie. Afei deɛ, na wɔabam nyinaa abu. Na Bible se, Onyame daa ne ho adi kyerɛɛ Paul. Enti Paul ka kyerɛɛ wɔn a ɔde wɔn rekɔ no sɛ, Onua ei, anadwo wei, sei na Awurade ka kyerɛɛ me. Awurade daa ne ho adi kyerɛɛ me sɛ, saa kwantuo a yɛretu yi, yɛbɛduru baabi a yɛrekɔ, ɛmfa ho mframa a ɛbɔ. Mfa asorɔkye a ɛbɔ wɔ wo abrabɔ mu. Deɛ mpɛ sɛ wote aseɛ ne sɛ, deɛ Onyame afiri aseɛ wɔ wo abrabɔ mu no, Ɔde bɛwie. Na Paul kaa sɛ, Me megye di sɛ wansa Awurade na aka ne deɛ Ɔbɛyɛ. Nti mframa ne asorɔkyere a na ɛbɔ no, na ɛmmɔ Paul hu. Na n'aba mu mmu, ɛfiri sɛ Awurade akasa akyerɛ no sɛ saa kwantuo no a ɔretu no, ɔbɛduru. Onua. Deɛ wafiri aseɛ bi, Awurade bɛboa ma waduru. W'ayaresa no bɛwie pɛyɛ, ahoɔ no bɛwie pɛyɛ, awareɛ no bɛwie pɛyɛ, nkonimdie no bɛwie pɛyɛ. Deɛ hia ne sɛ wode wo ho ɛbɛto Awurade so. Ɔyɛ nɔkwafoɔ, ɔnni atorɔ. Deɛ waka afa ho biara, ɔbɛyɛ. Nya gyidie wɔ ne mu. Anɔpa yi, Awurade nhyira wo. Anɔpa yi, Awurade nyɛ wo kɛse. Awurade nte n'anim nkyerɛ wo. Ɛnam sɛ ɔyɛ nɔkwafoɔ nti, ɔbɛma woasere. Ɔkyena sesɛɛ na woredi adanseɛ. Ɔkyena sesɛɛ na w'ani agye. Ɔkyena sesɛɛ na wokyɛn nkonimdifoɔ. Sɛ wowɔ gyidie a, ka Amen. Awurade nhyira wo. Awurade nyɛ wo kɛse. Asɛm a meka yi, onua, mekasa fa wɔn a wɔyɛ agyidifoɔ a wɔde wɔn ho ato Awurade so no ho. Ɛnti sɛ wogye Awurade di nko ara deɛ na wode wo ho ato Awurade so a, deɛ waka yi ɔbɛyɛ ebia deɛ meka yi wonim awurade onua sɛ wode wo ho bɛma awurade a onyame bɔhyɛ bi a ɔde ahyɛ ne ma no wo nso woka ho bi na ɛbɛba mama wo nti saa mmerɛ sɛ wopɛ sɛ wode wo ho ma awurade na nyame bɔhyɛ a ɔde ahyɛ me me no no ɛba mma yɛ a bɔ saa mpa yɛ wɔadi m'akyi awurade yesu meda wase sɛ woagye me nkwa. Meda wo ase sɛ me bɔne nti na wo ba bɛwuiɛ. Megye tom sɛ meyɛ debɔnyɛni. Ɛfiri nnɛ kɔ, mefa wo yɛ m'Awurade ne m'Agyenkwa. Bɛtena akoma nom na di hene wɔ m'abrabɔ so. Meda wo ase sɛ wode me bɔne akyɛ me. Wɔ Yesu din mu, amen. Sɛ woabɔ saa mpaeɛ wei a, Awurade de wo bɔne ne wo mfomsoɔ nyinaa akyɛ wo. Woaba Awurade Ahennie nom bi. Te Nyame bɔhyɛ bi a ɔde ahyɛ ne mma, ne haw ne amaneɛ bi a wonam mu no, Awurade bɛyɛ ama wo. Nya gyidie, na menim sɛ wobɛdi adanseɛ kɛseɛ. Mepɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ de ma obi biara a ɔwɔ haw, obi biara a ɔwɔ amaneɛ, obi biara a ɔwɔ ateetee mu, ɛnam sɛ Onyame yɛ nɔkwafoɔ nti, Onua, Ɔbɛsa wo yareɛ, woate? Nti sɛ wo yare a, yɛmmɔ mpaeɛ. Ka bi da wo so a, yɛmmɔ mpaeɛ. Amaneɛ ne ateetee bi a wokɔ mu no, Yɛpɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ, efisɛ Nyame a meka n'asɛm no, masɔ no ahwɛ na mahu sɛ ɔyɛ nɔkwafoɔ, ɔyɛ nɔkwafoɔ, ɔyɛ nɔkwafoɔ. Onyame ayɛ bi ama me, nti sɛ meka a, na menim Nyame a meka n'asɛm. Nyame a medi ne ho adanseɛ no, ɔyɛ nɔkwafoɔ. Sɛ wo nso wode wo ho bɛto so a, deɛ woaka afa wo ho biara, ɛbɛbam. Awurade, wɔ Yesu Kristo din mu, meda wo ase. W'asɛm na mede ama wo mma yi o. Mebɔ mpaeɛ sɛ wobɛhyɛ w'asɛm ma. Yarewa biara a ɛreha wo mma agye wo mma anigye. Megyina w'asɛm so wɔ Yesu Kristo din mu. Medome saa yarewa no ɛtutu wɔn wɔ Yesu din mu. Anifuraeɛ medome wo ɛtutu wɔ Yesu din mu. Asosoeɛ medome wo ɛtutu wɔ Yesu din mu. Ɛmum medome wo ɛtutu wɔ Yesu din mu. Cancer medome wo atutu wɔ Yesu din mu. Diabetes medome wo atutu wɔ Yesu din mu. Yarewa biara mehyɛ wo ase wɔ Yesu din mu. Ɛfɛ obi biara a ka da no so megyina Yesu Kristo din mu tutu saa ka no wɔ Jesus din mu. Amaneɛ ne ateetee biara a wɔm no medome ne nyinaa wɔ Jesus din mu. Awurade yɛ nɔkwafoɔ wɔ Jesus Christ din mu. Amen. Menim sɛ naawɔtwe wei. Wobɛfrɛ na woadi adanseɛ wɔ deɛ Nyame ayɛ wɔ w'abrabɔ mu. Me telephone number yɛ 0206 72 4591, 0206 72 4591. Na wɔtwe frɛ me na di adanseɛ wɔ Awurade deɛ wayɛ. Nyame nhyira wo na ɔnte n'anim nkyerɛ wo wɔ Yesu Kristo din mu, amen.